maa mi Naawuni ni dahindi o daba maa. Mm. Saha shɛli Naawuni ni daa tibigi ma ka kpaɣi yɛli maa, Ok. n yɛbigu maa naa ni daa zaŋ guŋ maa Yeah, zaa ti ti ma. ti ma maa, mm. N daa yiɣisimi zaniya kamaa ka kpaɣi yɛli. Mhm. Bibihi ku lan tooi zaŋ ka kpaɣi yɛli niŋ kamaa o tutuɣu ŋuni. Mm. Na yiɣisigu daa be nimaani pam. Na yiɣisigu Yes, daa yes, malila mm, yaa hali mm. Di shɛŋa daa bɛn biraabo zuri ti fɔŋ maa ni, amaa ti fɔŋ maa n-lee nyɛ bi so lɔɣu. Baa ka o yɛn gari chaŋ ti zuŋ gari. Hɛɛn, ti zuŋ n-lan doli li chaŋ ti suɣ o bini o yɛn sɔɣila shɛli ka kɔhi li. Ka m mi ku daa ku ʒiɛli a chinchina hee laa bini maa di ku lan niŋ ti fɔŋ maa ni. N tɛha Naawuni daa zani n nyaaŋa pam, yes gba, ka yiya gaŋa. Hali n daa, m mini police daa mali niŋgbuna ni taba ka bɛ nya ni tooi zaŋdi binshɛŋa tiri ba. So laa maa puuni ka n daa be.

Naa yi pɔhi tuma ka a niŋ binshɛɣu kam zaa nyɛ zaŋla naa tu hɛn naa ni pɔhi n ti wuhi naa zusaa ka yi kɔŋ a yi pa yi naa ŋun sani na zaŋ ba ti fukumsi nima bee chaɣa n boli fukumsi nima so laa kama n daa niŋ gba hali ka chaŋ ti bɛ na yili maa ka yɛli nachim maa ya bi zaŋ zaŋ ba kana na yili ka naa ti ba ŋɔ yɛn niŋ ba shɛm ŋɔ yɛn di sariya maa shɛm ka niŋ ba shɛm so soli maa ni.

Na sanga shɛli ka yɛn ŋmɛri tuhuriba soli ka bi baŋ ni nɔ ka n yiŋ ka bi malo kanna maa Okay. so n gba daali kauli ni ku nyɛ shɛli n bala Mm. so hali ti n ʒi saha shɛli ŋɔ n nachim maa ni so ka n yɛbigu maa naa zooi Mm. so ŋun ka n yi pa zaŋ laa binyahari maa zaaha zaŋ niŋ Okay. o n- di- o nuu ni diɛma naa nyu Okay. a ŋun yi pa diri ti fɔŋ maa n di sariya ni nyɛ shɛli Okay. mini o mini daa pun dirili Yeah. so ma ni ku decide maa Mm. n decide mi ya o laa din bini n kula niŋ amaa nam maa ŋuna Mm. din ku nyɛla A nam nyɛli. nyɛli ka n gbubili so funny what, what, what, what was the funny thing under be uh, prison the funny come on the jema jema da nyela wula gɔmi na ku to kpeni maa ni ka bi daa jɛm ni o amaa daa jɛm na ka naawuni mili dahim ma ninvuɣ so bini maa puuni mm. naawuni daa chɛmi ka n zo so be bini maa puuni n biiri n zuɣu mhm. hali n kpɛb dali na o ni chɛ o mi daa pun nyɛla tayiri kpɛŋ mm. tamali ŋɔ ka so ŋun na be ni be o yina o yina gba hali ka naawuni chaɣabu naawuni boho zuɣu dama n tiɛha o daa zula moto fon shɛli ka laa fon maa nim gba bunku ok n daa ku zani bini maa dundoli ni mama maa mi dundɔn kari maa ni bɛ sani a gariti chɛna ashibiti maa ni ka lihirili bee a kana police station ka nyɛli a ko n bilifu mi ni kama ninvuɣu biɛri n bɛ dinni
so nyɛ ŋun na ʒini kpɛri bee kama a na ʒini mali so dinni bee kama a mabi

hali ka naawuni zuɣu laaburon maa yuli laabu nim bɛ musa da yuɣu ŋman piri doo n daa yuɣu kama palli ŋɔ pali shɛli din ku kanna tɔla ŋɔ mhm. ka n yɛbi so puuri bɛ kama erin tooni maa ha ka o duna n ku o da yuɣu yi puni duna palli maa mhm. n kparina yiŋɔ polo na ka polisi gari o zuɣu mhm. n chaŋ tooni ha n ti kpuɣi kum n kana ti paago ka gbaago pahi

N ku yim na ka chɛ buro maa dini. O biɛri n-ko n-ku o ku ʒila luɣ yiŋga n-tuhiri nintɔri viɛr o liiga.
Kaman wula? Frustration! Ka yɛtɔɣ bihi din ni ka n ku baŋ kaman ninsal ni tooi ʒini luɣ yiŋga hal ka a gbuna kuɣa maa ku lahi gbuna din ku Ka maa ma duu hal a ku ka gbuna maa kpilibili ni bɛ kpe ka kpilibili ka o ku ʒini hal ka lahi kpila maa zaa ti wurim. Ka o ku ʒini one place hal ka o 17 years. O ka Seven- daŋ yaɣɔ. O daŋ ban yɛn ni bi varisi ba ni di naai maa. Mm. ka ban a bi mi lɔhi yɛtɔɣa a bi ku Eh, zaŋ a niri chaŋ din daa maa maa ni nyɛ ka ban kula. daa bɛ di maa so daa so daa mi ku chaŋ ti chaŋ ti yɛn ni bi jɛli ma ni ni ŋun yɛn ni ʒi loori ni weeviri niriba ka Na bi mali- chani n-sa wɔm. ka bi mali ma chani n-sa wɔm A yɛn ni Naawuni daa zaŋ so dahim maa maa, wula dahima? ni daa ku zaŋ dundoli maa o daa- o mini o nyaanga daa niŋmi "Hey, o paana o paana o Bɛ a paana jɛmdi mi. hali ka Naawuni zuɣu ka n suhu chihigi ka n lihi salo ban bɛ dinni ka ban bɔŋɔ ti pun mi n yɛla gba ni o paana di ŋmaa yɛlli n-nyɛ Sabi bɛ nimaani ka bi tiri a story, a ni bahiri na hɛn.
Ni ku chana kpirikpirikpirikpiri ai n zom a ŋɔ yi ku nya ma ni ʒiya maa mi di puuni mi tuma kani di yi ku pa a niŋ la naafiila a yɛn tɔrila wali bee ka a ʒiya vɔri a tasibaha Yeah. so n ʒiya ka laati ha ti mali ma yi niŋ naafiila o yɛn baɣasi mam gari ka tahi niŋ o oi ninvuɣ kuribila bɔri ni bi kpɛ aligiɛnda shije fiɛŋ ka yɛri daa kpɛ ni ninvuɣ kuribila bɔri ni bi kpɛ aligiɛnda so n bɛ n yuri mi n suhu yɛn bii mi ka n zo so yɛma ni n zom naawuni ni keesi ka o bɔri ni o pahima maa yɛ yɛ di zuɣu ku zaŋ sɔŋ ni n ku tam o yɛla hali tiraama n ku ʒi jiŋli ni ka o ti tahi niŋ o Ay nan zo tinim ben zan la saf ma na wa oy malaika mo tinim ma ban ku ban ku be futo ni saf ma bi a jam na zo kan yara ma so la ko ku tri da ha ko ku tri ma ni yim na da re ko gu do ma ngo tun na nyam po na bu chan shel ma an ma jire an ma jire an na nyam na an tuma ti a shel dun don ngone Ka di tahini ŋɔ a mɛ mɔri maa kaman bɔra, amaa mɛ mɔri maa n-daa mi ŋmɛri o o la ka tahini ŋɔ. A'a. Mɛ mɔri bo? Ka ba iri a ku chaŋ n ku chaŋ ka bi downloadi yila nima kaman na nahi maa yila nima ni aduwa nim ni binyɛra. So n-daa mi ku ŋmɛri ka o baɣa sigari ka tahini ŋɔ oi ŋun ni baŋ ni o yɛn kpalim la yili ŋɔ maa o di chɛmi ka bi arrange o binshɛɣu kam na ni o di doi enjoy ra bingbani.

Ɛɛ na ŋun dahima ŋuna binshɛɣu ku tooi niŋ ka kama ninkuri so n daa kana ti kaama din ni kɛ ni n dihimi naawuni tabili ni tuma la naawuni ni tooi zaŋma n sɔɣi kpɛŋŋɔ maa ni ka di ni daa kpɛ di puuni n daa nyɛla jiŋli di puhirila zumbara puuni